Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida, li hu miġjub lilkom minn Mayoka Spas, Dacia Malta, Amrita Footcare and Wellness Centre, Valletta Glass, Pizza Hut, Ferrara Casa,

Kevin Borch. Hello. Kif inti?
Jien all right, grazzi. Int ok? Jiena tajba ħafna, speċjalment ta' wint. Kevin Borch, kulħadd jafek, kulħadd. Ara, meta jgħidu Kevin Borch, jiena inti jiżar minni, tajjeb, pero jiena kbirt nafek, tipo l-erbaħt ehm, eh, pop, pop Idol, Sweden Pop Idol. Eżatt.
Pero ikolli najt li qabel malt għajt mi għakal dal-podcast ma tantx kont naf dwarek, naf li tkanta, mm. naf li erbaħt Pop Idol Sweden, mhm. il-bqija ma tantx kont naf dwarek, ġifiri l-lum ħan iprovaw insiru nafuk naqriktar Mill-viċin. Tajjeb. Tajjeb ħafna nsi, minn qalbi.
Inti bdejta vera eta zaħira. Fil-fatt ta' 16, 17, mm. inti kont spiċċajt fuq kalamita. Tajjeb, spiċċajt kanta fuq kalamita. Mhm. Im inti minn dejjem kont tkanta hekk meta kont tifel, kont żgħir. Jiena grazzi għal xi teachers minn tiegħi mill-iskola wkoll primarja, kien ikolli ċ-ċans li nkun il-main part f'xi musicals ukoll. Mhux għax kont irrid jew kienu jaraw xi ħaġa fija naħseb jiena li. Jiġifieri qatt ma fittixt li tkun main part u hekk? Le.
Ta' ta' kemm kelli 9 years forsi, Eh. kont Oliver f'Oliver Twist, niftakar. Eh. Em, Dak kien hemm lukanda, ma nafx tiftakarx, illum waqgħet, illum Eh. neħħewa, Lela Pen kien jisimha. Hemmhekk konna għamilni. Niftakar x'imkien l-imsida jidhirli. Mela, mela, mela, Hux, hemmhekk. eh, eh, eh, Em, eh. Umbat, umbat as I went along, bħal speċi, kont kont nieħu sem fiktar musicals, mhux għax rrid tessa, għax jiena kont iktar moħni fil-futbol, Imma kienu jtuni main parts, għad kont isni ninduna għadi li xaħġa fil-vuċi xaħġa hemm. Minti kontat li wkoll li l-iskola. Mm. Għalfej kontajt iva biex tkanta. Kont nieħu pjaċir, eh. meta kien ikollna xi lesin tal-mezz. Eh. U nisma' fuq l-speaker

Ma kif spiċċajt fuq kalamita mbagħad? Ara, l-ewwel net jiena ma kontx inqisu bħala talent, jiena kont eh. nagħmlu għax kont nħu pjaċir. Eh. Jiena jogħġbuni dawn l-affarijiet, ġifieri kont narah bħala xi ħaġa li verament kont nieħu gost ngħaddi l-ħin nagħmel. Mm. Spiċċajt essaċ fuq kalamita għax kont parti miż-żgħażagħ ta' wara Li konna nkunu wara, mhux wara l-kwinti, wara l-kwinti tal-preżentaturi li nċabċbu. Dak kien hemm sejħa eh. dak iż-żmien li tista' tingħaqad ma' dawn iż-żgħażagħ u eh. kont mort eh. u spiċċajt hemmhekk. Nixtieq ngħid li dawn. Ma kien hemm xi competition. Dak darba minnhom imbagħad kien hemm competition li minn dawn iż-żgħażagħ minn għandu min jaħseb li għandu xi forma ta' talent. Eh. Joħroġ u jagħmel li għandu jagħmel. U eh. kont ikkompetejt ma' żewġ tfajliet, jiena kantajt u ma' zifnu. Eh. Kantajt u erbaħtilom, sorry fina, u fina, għatmattilom.
Sorry, that was the beginning oh. tal-karriera. Kont erbaħt u niftakar il-maestro Joe Brown dak iż-żmien kellu l-main band ta' Kalamita dak iż-żmien, ta' Kalamita Weekend, għax konna nagħmluh fil-weekend. U kien għall il-missieri għallu jixtieq jifforma parti mill-band tagħna li jieħu sem kull ġimgħa jiġi kanta magħna, jien nidderieġi hemm Glen Vello, Olivia Lewis dak iż-żmien. Missieri qalli għedt lu eqq le jien mhux ovvja li mmur. U minn dak iż-żmien tista' tgħid li dak iż-żmien anke Alfred Zammit kien kienu urew din it-trust fija li mhux Mhux xi ħaġa, mhux xi ħaġa żgħira, Calamita kien vera segwit dak iż-żmien. Jiġifieri U inti kellek miegħek household names kif naqbad ngħid. Mela, jien speċi kont ta' qisni baby ħdejhom, huma Iżgur. rawmuni, fhimt? Jiena taf għal xiex jien grat l-iktar ukoll. Għax dak iż-żmien kienu jarawna ħafna nies. U jiena dħalt ġol-living room ta' ħafna nies mingħajr ma qatt tlaqt minn hemm, jiġifieri dejjem bqajt fil-living room tan-nies nista' ngħid għax in-nies ishom żammewni fid-djar tagħhom anke sal-lum. Vera. Mhux dejjem nidher fuq it-television, imma meta noħorġu barra. Kulħadd jagħrfek.
Jiena u l-mara iva, ngħidilha ma daw kif. Jibqgħu jiftakruni. Jibqgħu jagħrfuni u hekk b'ismi. Eħe. Għax qisek wieħed minn dawk li qatt qatt qatt mhu ħa jinsewk. Jiġifieri anki jekk tagħmel għaxar snin oħra ma tagħmel xejn, xorta ħa jagħrfuk. Imma inti kont bieżel ukoll dak iż-żmien għax kont għedt li kont taħdem, tagħlaq il-ħanut, jiġifieri tmur tmur Kont. Kont, imma Le, le. ġifieri kont kont bieżel. Letteralment jiena kont Ara, kont naħdem ġo ħanut tal-ħwejjeġ fil-ħodu. Mm. Kont nara għax il-ħanut tal-ħwejjeġ dejjem ikollu s-siesta wara mm. nofsinhar. Mm. F'dik is-siesta ta' dawk il satej jew kemm kien ikollna, kont immur kalamita nkanta. Miskin meta ma kellix liċenzja d-dadi kien iwassalni. Kien jiġi wassalni kalamita, immur lura niftaħ il-ħanut, Umbat flaxija kont immur, un kanta dak iż-żmien kienet għadha miftuħa s-San Pawl Hotel. Ma' Jason Cassar. Wow.
Mela, mela.
Jiġifieri kont nagħmilha tal-ħotel kont nagħmilha xi tlett darbiet fil-ġimgħa. Nista' ngħid li dawn l-affarijiet rawmuni nkun il-persuna tal-lum li kull xi ħaġa li nidħol għaliha napprezza u ngħixha. Mhux irrid nagħmel erba' affarijiet f'daqqa u lanqas naf x'inhu jiġri. Jiena dak it-tip.
Kevin, inti ta' età żgħira ħafna tlift il-mama tiegħek. Mm. Jiġifieri ehm, kellek 16. Ta' dik l-età huwa faċli ħafna li titlef Ekku. triqtek li you know, tispiċċa f'post fejn tmur ximkien, per inti, inti, inti kont close ħafna ux mal-mammi. Kont isni d-del taħħa. Mm. Kont il-ħin kollu niffitta l-mami, niffitta fit-tajja. Kont għamilla. U miskina, il-mami dejjem miskina t-naddaf fil-ħodu għaffariet, kien ikolla moment. Mm. Wara nofsinar. Mm. Kienet tħob tara daw il-telenovelas, taljani. U dejjem dak il-ħin immur qudiem it-television u noqgħod jew nisfnila jew hekk. Tajt li dan ħin tiegħi itlaq li minn hawn minn nofs imma xorta kienet tħobb li. Meta kienet taħdem il-belt il-mami kont nidħol kuljum fil-summer holidays, kont nidħol kuljum għaliha u noħorġu flimkien. X'jiġifieri kont nidħol għaliha? Kelli summer holidays, kont eh, nidħol eh. bil-mixi l-belt. Eh. Noqgħod nistennija tispiċċa x-xogħol. Għax kienet taħdem part-time sassija ta' wara nofsinhar. Oh. U u kont u konna insomma. Yes. Kont. Kif naqbad ngħidlek? Jien lil mami tlif ta' żgħir u e, nixtieq li ħaddieħor japprezza lil ommu. Dija xi ħaġa li meta titlifa żgħirek trid tkun taf li għandek tapprezza lil ommok għax meta, mhux lil ommok biss, lil missierek ukoll, għax meta titlifhom lil dawn in-nies tkun taf verament dieqa x'inhi. Titgħallem tgħix biha imma qatt ma titlaqlek minn hemmhekk. Jiena dawwart l-imħabba li għandi lejn ommi xi ħaġa li dejjem ngħid ommi ma tixtieqx tarani bi dwejjaq, ommi tixtieq tarani li I progress. U fil-fatt il-mummy lilkom qatt, lilek qatt Qatt murietek meta kienet tmur għall-operations? Le, u dik hija xi ħaġa li min-naħa ta' missieri wkoll kienet. Missieri ma riedx qisu li jeffettwani daqshekk lili. Allura iddeċidew it-tnejn li lili ma jgħidulix. Pereżempju, kien hemm mument fejn ommi marret għal operazzjoni minnhom. Dak iż-żmien ma tantx kienu jsiru hawn Malta. Kienet marret għal operazzjoni, bħala chemotherapy u affarijiet li kellha tagħmel hawnhekk, bażikament, imma għamlitha Scotland. U kienu qalulna li ħa mmorru live-in, live-in as in ħa mmorru noqogħdu għand il-kuġini tiegħi. Allura jiena minn għalija li dawk marru holiday u jiena qed nistennihom iġibuli dawn iċ-ċikkulati żgħar li kont iġġib mid-duty free tal-airport biex niftiehmu. Allura jiena bħal speċi d-daddy u l-mummy qegħdin holiday u ma nafx għalfejn qegħdin hemmhekk. Jiena mbagħad sirt naf meta l-mummy kellha hekk fl-aħħar mumenti għax bdejt nara l-kambjament f'ommi. U mbagħad id-daddy ddeċida li jiġi jgħidli. Niftakar fl-aħħar. U kemm wara ħallietna, wara li sirt af. Ma tantx ta. Naħseb ftit ġimgħat jew ġranet.
Vera xokk. Alla Alla.
Ħafna. Ħafna. Niftakar li ara hi l-mami mietet. Għax bħalissa bl-blokk jgħid. Jew ġurnata jew fil-birthday tagħha li mummy mietet. Jiena ġurnata qabel il-birthday. Inti għadt li fil-birthday tagħha. Fil-birthday mela, skużani għax. Le, le, le. Il-mummy mietet fil-birthday. U jiena ġurnata qabel, jiena kienu jtuni pocket money d-daddy. Ah, mm. Kont nofuqhom ġili noħroġ l-emmula, ma ddeċidejt li għal-birthday tal-mami dak iż-żmien kont tħalt u xtrajt la softoj bulldog dan kien kbirek vera sabiħ. Qatt nixtieq nixxilha xi ħaġa, xi ħaġa ġo fija ħass li ommi kellha xi ħaġa, bdejt naraħħa differenti. U ommi persistiet li l-imħabba li kellha lejja ma tbidlux, ma tbiddilix. Dejjem tgħannaqni u dejjem naraħħa tirqa' iktar. U U taf li ma tantx nitkellem fuqhom dawn l-affarijiet jien. U imma nħoss li li li u tifhem somma ħanajdhom. U kont inħoss li li xi ħaġa qiegħda tiġri, allura iddeċidejt li mur nixtrila dan is-softoj. Kont tajtu la ġurnata qabel u kienet qalt li ħatorqod bih U l-għada marret l-isptar u ħallietna. Id-Daddy ma riedx ovvjament li nidħol u naraha fl-aħħar mument għax qalli l-aħjar li jiena Ara, jien nippreferi nidħaq. Mhux għax naħbi l-emozzjonijiet tiegħi, ta. Magħkom, imma trid ma naħsibx li tridni trid tarani hekk. Ovvjament, imma. Imma d-diqa hija d-diqa. Jien għalek kieku kelli eh, eh, eh. li kieku kelli inneħħi għaxar snin minn ħajti u naraħħa mqar minuta nagħmilha. Fimtni jiġifieri. Wow.
Wow.
Anka tal-mara, ma xmanix, mbat ikonna 10 years differenza jena. Five u five fil-kas. Ajma. Ajma. Ma mbat laqatni mal-mara tijaj. Il-mamma? U għamma. Jina għalma mi tijaj tlifta meta kelli 16. Il-mara tijaj Marija til-fita l-omma meta kella 5. Dik għidli lili. U llum il-ġurnata fil-mara tiegħi. Tnejn ibsin, ta? Le, le, tnejn ibsin. Għax meta jkollok five ibsa mod ieħor, imma meta jkollok sittax, gawdejtha sittax-il sena inti, hu? Le, mela.
Le, le, l-isbaħ sittax-il sena ta' ħajti ta' kienu dawk. L-isbaħ sittax-il sena. U ma nneħħi Però- xejn mill-mertu tad-Daddy ta' miskin għax dak U jiena ċerta li l-mamma tiegħek, jien- ara jiena nemmen ħafna li meta jħalluna xorta qegħdin magħna. Jiena naħseb li ħafna mis-suċċess li għamilt hija li issa jekk hux vera hemm li jibqgħu miegħek jew li jkunu miegħek jew ma nafx. Imma jiena deep down inħoss li s-saħħa ta' tal-mami u psikoloġikament ukoll nemmen li hi miegħi għada. Jiena Jien iddeċidejt li lil Mummy, is-saħħa u l-enerġija pożittiva ta' ommi, inġorrha miegħi. U niftakar is-sabiħ biss tal-Mummy u dak is-sabiħ għax il-Mummy ma qas niftakar li kellha xejn negattiv, temmen. Ġifieri inti ħadt ħafna wara l-Mama?
Jiena ħadt ħafna wara l-Mummy. Għax hekk hi teħad ħafna wara d-Daddy tagħha, miskina x'qed isegwina wkoll id-Daddy u nħobbu mmens lil missieri. Għax missieri taf kemm għamel magħna. Imma jien qed ngħid l-istorja tiegħi u kull familja għandha tagħha, min jaf hemm barra kemm hemm nies li għaddew mill-istess affarijiet li għaddejt jiena. Jiġifieri kulħadd għandu l-istorja tiegħu. Jiena tiegħi ġraw ħafna affarijiet li kienu li ġraw verament meta kellhom forsi jiġru, meta tajtha r-rigal.
Imbagħad sibtha bit-teddy bear, jiġifieri. Dik, meta raqdet bih, li d-daddy qaltlu ma da ħa norqod illejla. Għax mort intihulha. Taf li kont insejthom dawn l-affarijiet, mhux insejt li tajthulha. Qed nitkellmu fuqha jiena u inti, qed niftakar il-mument. U qed niftakar il-mument li jien tlaqt minn hemmhekk nibki dakinhar. Tlaqt minn ħdejha. Meta tajtulha, qisek kont taf.
Temmen int? Mm, kont mhux moħħi rriħ ta' ta' 16 tkun taf x'inhu jiġri. Ma. Imma meta jiddeċidu li ma tantx jgħidulek, inti tkun isek ġo maze. Ma tafx. U bl-Ingliż jgħidu hope is last to die, allura qisek ma Temminx, dawk l-affarijiet jiġru lil ħaddieħor. Dawk super heroes għalik il-ġenituri. Mhux hekk. Dawk qatt ma jiġilhom xejn. Mhux hekk. Imma kulħadd għaddem u laħam.
Thank you tal-li samt magħna għax ħafna nies qed jarawna ħafna nies għaddew milli għaddejt int u Temmen meta ngħidlek kun ta' wens għalihom ukoll? Jiena jien dak li nipprova kif taqbad tajt, dak li nipprova nwassal minn dak li mhm. ngħid. Mhm. Li jiena l-inqas hemm barra ngħidilhom li l-ħajja trid tkompli. Mhm. Issa kif tkompli dik hija mbagħad abtu dak li jkun. Imma kull min iħallina ma jridx li aħna naqgħu ġo ħofra. Mhux hekk.
Għax li kieku l-mamma qiegħda hawnhekk kif trid tarak? Mela. Ferħan jew imdejja. Ekku. U jiena jiena nu pjaċir li taqsmu min jiġi hawn daw l-istejjer magħkom għax forsi dak li jkun jara lil Kevin Borg u jimmaġna u Kevin dak fortunat dejjem jitħaq kellu ħajtu rebaħ imma ma jkunx jaf minn xiex tkun għaddejt. Inti għat li wara li mietet il-mammi, mammi kienet. U għanet nista' ngħid biex mietet. Mela, mela, ma tistax. Għana jidlek għalfejn.
Għax nishti inqajem awareness. Definitivament. Għax mammi tijak mietet b'skin cancer. Yes.
u biex noqogħdu attenti mix-xemx. Ħafna, jiena. Ħafna, għax jisna ma tantx nisimgħu fuq skin cancer. U jiena wara li mitet il-mami ġejt ħafna aware tagħha Eżatt, mawx awareness. Mhm. Ix-xemx ta' Malta. Issa ma teżistix.
Ix-xemx, mela.
speċjalment ta' Malta, tamel tajjeb ma tamel ħażin ukoll jekk inti teżaġera. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti. Mhm. U jien taf xnajt ukoll min jaħdem fix-xemx ukoll. Eżatt. Irid joqgħod attent. Għax jgħidu lek u jiena xogħol fix-xemx, ma xorta trid tindilek. Rrid nagħmel naqra esajd biex noqogħdu attenti. Le, noqogħdu ftit attenti.
Issa l-mamri tiegħek ma kienet ħallik tagħmel xejn. Lassajjar. Ekku.
Pero mbagħad kellek issajjar int. Mm. U xkont tagħmel? Illa llu.
Wara li spiċċajna niftakar il-mument tal-funeral tal-mami kienet xi ħaġa letteralment surreali.
Probabbli laqas tiftakara. Ek, ċpar. Ah, jina l-funeral tal-mami niftakru li kien hemm ħija ħdejja. Nħarsu lejn xulxin jina u ħija, jina għandi ħija kbir. Għandi ħija erba' snin ikbar minni, Daniel. Inħarsu lejn xulxin u qisna qegħdin letteralment ġo xi film, ħassejna. X'inhu jiġri? Ma specie, kważi mhux anka daħq, imma dak il-ħin. Morna d-dar u niftakar lili u d-dadi u d-dadi qalli Aħna issa, issa naraw x'se nagħmlu bħal speċi. Ħares lejja, u jgħidlu x'jiġifieri da? Qalli il-Mummy m'għadhiex magħna issa, irridu naraw. U niftakar minn dakinhar Kienu jiġu jaħat razzijiet ta' jgħinuna għad-dar. Imbagħad f'ċerta punt kont għedtilhom tiġux iktar għax ovvjament il-privatezza ta' dak li jkun. Minn hawn nsellmilhom tal-familja tiegħi kollha għax vera għenuna kienu. Imma jiena kont ridt inħalli wara l-passi tal-Mummy mbagħad. Il-Mummy kienet issajjar, tnaddaf non-stop u tagħmel verament superhero kienet u bdejt sen sajjar jien naf bajda u letteralment għamilt bajda dal-mikrofon qed taraħ il-kulur dan abjad fej il-bajda li kont nagħmel
Kont taħraq kollox. Naħraq kollox għax jew kif taqbad tajtna l-jena rasi jew u xorta kont nikolom. Xorta kont nikolhom għax kien kien jaqbadni l-ġuħ. Xi ħaġa li minix ngħid rigward id-Dadi hija li d-Dadi għalija huwa l-aqwa missier tad-dinja kollha. Jiġifieri ara ma taħsibx li jiena qed ngħid li spiċċajt waħdi waħdi, però Id-Daddy ma ntiehx tort li ġara li ġara. Id-Daddy waqt li kienet ħajja l-Mummy kellu l-problema tal-alkoħol, tax-xorb. U niftakar meta kienet ħajja l-Mummy, id-Daddy kien għamel xi fourteen years ma jixrobx. U d-Daddy kien dejjem, id-Daddy dejjem jaħdem mis-sitta ta' filgħodu sas-sebgħa ta' flaxija jiġi d-dar miskin u tagħmillu platt spaghetti kuljum, kuljum, kuljum, kuljum, kuljum. Meta konna nkunu rridu noħorġu fil-weekend, Daddy kien jidħol ix-xogħol fit-tlieta ta' filgħodu, jiġi fl-għaxra għajjien mejjet ta' filgħodu biex joħodna l-baħar. Biex joħodna l-baħar u mbagħad miskin jintefa' taħt l-umbrella ta' forsi qed jaqra l-gazzetta u l-gazzetta fuq rasu miskin biex jieħu biex jorqod ftit. Meta mietet il-mummy, id-daddy miskin reġa' waqa'. Li ma ntihx tort għax jiena ma nafx x'nagħmel f'dik iċ-ċirkustanza. Allura jiena spiċċajt Ovvjament jien għandi ħija kbir u ħija kien għarus. Jiġifieri l-ħija laqqas intih tort laqqas fiha jiena. Li mar jgħix mal-għarusa.
Mar jgħix mal-għarusa kellu l-ħajja tiegħu dak iż-żmien. U jien letteralment spiċċajt id-dar waħdi.
U tieħu ħsieb anke Bil-papa tiegħek, ċertu. Ċerta momenti kont ninkwita ħafna l-dadi. U kont niprofa nsajjar, niprofa hekk, kont niġi niġi flaxija u iva, kien għaddej minn moment ħażin id-dadi, tant li meta jitla d-dar, Ma kienx ikun id-daddy li naf jiena. Kien ikun missier ieħor. Isma' kulħadd dgħajjef.
Le ma ntihx tort jien għax jiena jista' jkun li jiena l-istess nagħmel u missieri għallimni eh lili fuqha di għax jista' jkun li forsi ngħaddi minnha jiena di and I turned to him. Anyways, ġara li ġara. Tgħallimt nikber malajr jiena. Tgħallimt nikber malajr. Kellek isir adult. Kelli nsir adult.
Imma fl-ebda ċirkustanza m'jien ngħid li jiena għamilt xi affarijiet kbar. Minn tħelu.
Le għax hemm ħafna nies jgħaddu minnha di, jiġifieri ma rridx ninstem hemm barra li jiena xi one off Fhimt, da hemm ħafna nies li tilfu l-ġenitur u kellhom jgħaddu mill-istess l-affarijiet li għaddejt jiena. Issa l-biċċa xogħol qiegħda hawn. Ehm, id-Daddy għamel żmien għaddej. Jiena ovvjament ma kontx inkun kuntent li għamel hekk. Kont imbagħad iltqajt mal-eks tiegħi hawn Malta u meta iddeċidejt li kont sejjer Sweden, Kont għadtlu lil Daddy għadtlu ħares da. Għadtlu jiena naħseb sejjer Sweden għadtlu ok għalik qalli sewwa tagħmel. Mort dħalt f'idle. Għidilna naqra. Dħalt f'idle.
Tgħidlix dħalt u rbaħt ejja. Le ma l-aħħar ħaġa ta' Daddy ħa ngħidlek imma l-aħħar ħaġa ta' Daddy meta jiena kont fil-final kont inżilt għall-għarrieda. Kont tajtu sorpriża u li Daddy kien qed jagħmel Daddy kien qed jagħmel programm dak iż-żmien, programm ta' rehab biex niftehmu. Kont għadtlu da, jien proud bik, għadtlu issa inti agħżel jew lilna jew ħa tmut. Daqshekk fix-xifer kien id-Daddy. U għażel lilna. Illum il-ġurnata d-Daddy dar id-dinja bl-ammont ta' flus Naf ġast flus għanajlek. Flus li kien jonfoq f'dawk l-affarijiet, mhux għal flus ta' għas-saħħa, għall-familja, għall-karattru tiegħek jerġa' jiġi kif kont, ġifieri d-dadi għallimni ħafna lili fuq dik. Issa fuq għidil. Saqajkom għajjenin, muġugħin u jridu s-sirħan? Mela ejjew għand Amrita, il-post magħruf għall-kura tas-saqajn. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Noffru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-kumdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq proprju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħa ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita, għal saqajn b'saħħithom.

Sweden. Mm. U mbagħad kif spiċċajt spiċċajt fil-nord ta' Sweden fej reindeer. Minus 24 ma nafx li. Dak darba minnhom eh. konna qed naraw fuq television kien hemm eh. reklam u eh. missiera kien qalli ħares qalli hawn dar reklam dal-programm dal-competition li hija waħda mill-ikbar kompetizzjonijiet fid-dinja kollha, ovvjament. American Idol li huwa tal-Iżvezja. Qalli trid immorru nikkjujaw? Għatlu, all right, jien immorru, jiena happy go lucky kont, ta' ġast mm. immur, ma nafx għal xiex diħel. Morna, eh. kien hemm ħafna nis jikkjujaw f'minus 24 degrees. Minus 24. Eh, xikun minus 24, għaj, xikun. Ma tantx ikun hemm riħ.
Ġifieri jekk tilbessew, ġast imnieħrek jiġi isu ta' Rudolf, għalhekk Rudolf isemmu ħafna l-imnieru. Oh. Eh, u niftakar tħalna Ma ridux idaħħluni mal-ewwel għax ġabu, mhux ġabu l-iskuża peress li jiena kont Malti. Kulħadd Svediż hemmhekk, jien kont Malti qaluli inti qaluli hawnhekk programm Svediż, ma tistax tidħol li int Malti peress li int Malti. Għedtilhom, u mbagħad kien hemm missier l-eks tiegħi qalilhom ħares, qalilhom Malta però daħlet fl-Unjoni Ewropea. Dak iż-żmien, Eżatt tlajt jiena. U ħaġa ġib l-oħra u tħalt. Ġejt qudiem l-ewwel judges, niftakar insejt x'kienet l-ewwel kanzunetta, whatever. Mm. L-ewwel judges kienu jkunu vera amateur judges. Kantajt kulħadd hekk. U għaddejt. Ġejt quddiem it-tieni judges, ta' tlieta. Judges ikollok xi tmienja, tmien rounds biex tgħaddi. Fhimtek.
Fl-istess ġurnata ta'. Kważi.
Kanta xi tmien darbiet, eh. Mela, letteralment.
Int imdorri kont u, min jaf. Jien kont imdorri.
Għax inti kont tkanta ġol hotels, ġifieri. Mela, mela, mela, mela, mela, kienu jrawmuni tajjeb. Kont qisek, dak kienu r-rehearsals tiegħek. Kważi. Hux.
Imma kienet tant xi ħaġa surreali li kont naf x'inhi, naħseb kont inkun eċitat. Jien ma kontx naf x'inhi di, allura kont. U iva, għadda anka ntoħ. U l-oħra, għaddejt.
Kont ippreparajt, kellek il. Kont ippreparajt. Eh, kellek il-kaxletti tiegħek. Eżatt.
Xi laf xajna lajta dawk iż-żakizm. Ħalli. Hot stuff.
Hot stuff, dik l-axħar wahda, mux ta' hot stuff, dik jen fuq YouTube u koll. Bqajt sejje, eh. Bqajt sejje sa' tmin eh. wahda. Eh. Umbat, wara daw il-ġaġiz, għalu li li ħajkolli ninżel Stockholm. Iġifiri, aħna bdejna Sweden għandek erba' reġjuni, Nord, South, East, West, jiena fin-Nord. Għażluni mal-parti tan-Nord lili u nżilna kollha Stockholm. Okay. B'kollox. Eħe. Bħala nies. Eħe. That li kienu. Applied. Li applied. Kemm kien hemm? 8,000. 8,000. 8,000 u nżilna u nżilna ma nafx ġejna xi 100 u xi ħaġa ġo Stockholm. Imbagħad inżilna xi 60. Imbagħad inżilna iktar sakemm ġejna xi twenty four u mbagħad bdejt ninduna, jien bdejt ngħid dan mhux programm ta' toġi kulħaw. Ta' fejn mbagħad l-aħħar audition kienet. L-aħħar audition kienet fil- fil-venue ta' fejn kien ħajkun il-final ġol-Globe il-kbira. U quddiem ma kienx hemm nies u hemmhekk kien hemm fil-final kien hemm minn għaliha bejn erbatax u sittax-il elf ruħ jarawna full, fully booked kien. Vojt u fin-nofs il-judges li ħa jkunu fil-programm. U kantajt hot stuff. Hot stuff dak iż-żmien kont tinkanta kalamita. Kont inżeglek. Oġbithom. Oġbithom għax għamilta differenti. Għamilta ftit differenti. Imbagħad niftakar għadda ftit ħin, sejħulna il-judges, qalulna dan il-golden ticket taf x'inhu qalli, qalli dal-golden ticket għalik għax ħadd iħużem fil-programm. U ġejt mal-aħħar 16. Bdejna l-programmi, bdejna l-programmi fuq it-television, jiġifieri daqshekk qed tgħid Amici tal-Italja, issa qed tgħid jien naf dawn il. Kbir, programm kbir. Programm kbir.
Ikbar milli ħsibt, actually. Jarawh miljuni, probabbli. Kienu jarawh xi 2.5 million kull show. Mhux hekk. Kull show, live.
Wow. Mela ġejna l-ewwel sittax, l-ewwel programm inqalgħu xi erbgħa jew ħamsa mbagħad le, Ġejna tnax u mbagħad tnax-il ġimgħa sakemm kien hemm il-winner. Eżatt. U f'dawn it-tnax-il ġimgħa jiena qatt ma kont hanging loose, jiġifieri qatt ma in-nies qatt ma kellhom. Eħe, qatt ma ġejt ma' tal-aħħar u jrid isalvak xi ħadd jew hekk. Le, le, le.
U dak iż-żmien kont tgħix ġo ħotell, jiġifieri 'l bogħod mill-eks mara u kollox u. Mela. U kont ċelebrità. Qed ngħidlek lanqas jien stess ma kont naf x'inhu jiġri. Jiena kont qed naħseb li dan show ħa nagħmluh u daqshekk, imma ġo l-Iskandinavja kulħadd isegwih. U niftakar fir-reception kull darba li kont ninżel biex nieħu kafè pereżempju, kien ikun hemm, biex ngħi, vera ta, ta ħsibni li, kien ikun hemm iktar minn xi sebgħin jew mitt ruħ mar-reception ma kinux idaħħluhom. iħabbtu mal-ħġieġ tal-lukanda, sejrin hekk, hekk, bum, bum, Kevin, Kevin! Ah, mhux neżaġera, men, mhux biċċajt. Le, le, nemnek jien. Eh, għax tinstema vera ta' tinstema. It's, it's, wow, bu. U jibku.
U dajk, ta' t-tibki. U inti tħokra. Jien pa' speċi, Kevin mill-Furjana. Jgħad Stockholm, kelli nejx nax il-ġimma ġol istess lukanda. ġo l-istess kamra ta' lukanda, tant li fil-Milied iddekorajt il-kamra tiegħi tal-lukanda għall-Milied. Li tiġi qisha ftit. Tħomli hu.
Prison like. Eh, mhux hekk. Prison in, in fame. Eħe. Ħabs famuża. Eħe. Tiġi. Golden cage ġejdu, la dik. Imma kien. Imma esperjenza. L-esperjenza sabiħa, mbagħad wara li. Li fetħitlek fetħit li.
Mhux il-bibin beraħ għal opportunitajiet oħra. Imma ġifieri jekk meta wasalt il-final għaddiet lek bil-ħsieb ħanerbaħ jien.
Ija ta' Iva. Fl-aħħar ftit, fl-aħħar ftit, kont ċempilt lin nanna tiegħi li kont close magħha. Kienet qed teskala, tant kienet qed teskala anke l-pressure fuqi li kulħadd jgħid kulħadd ġej fuqi. Ikkuntatti l-għanan, ma nafx nistax nagħmilha tgħaddi għax qed inħoss ikbar minni din l-esperjenza. U l-oħra, n-nanna qaltli isma' minni ibni, qaltli dawn l-affarijiet ma jiġrux lil kulħadd. Qaltli. Wise in-nanna.
Qaltli, qaltli ħares, qaltli għixha, qaltli jiena miegħek u niftakar imbagħad. Di sabiħa. Kien hemm il-Divo tiftakarhom il-grupp il-Divo, kien hemm grupp jismu il-Divo. Bħal Volo, bħal. Imma dak iż-żmien kienu vera famużi. U ġew biex jippromotjaw l-album tagħhom ġol ġol final magħna, ġol programm magħna, x'kellna lil Leona Lewis, kien hemm Westlife, insomma. Wow. Ejva. Imma dakinhar kien hemm il-Divo, daw kienu mega popolari. U eh, bħal speċi kienu daħlu fil- fil-kamra tiegħi, fil-dressing room, għallu li Kevin Bor, Kevin Bori, jiena jgħidu li bl-Svedis, mux Borċ, Bori. Bori? Eħe, Kevin Bori, eh, good luck, good luck, għattilom, sorry, sorry, għattilom, għattilom, Tistgħu tistennewni barra lil daw il-mega artists. Għattilhom għax irid inċempel id-dadi. Ma kontx taf min huma. Mhux ma kontx nakont naf jidru, imma dak il-ħin tant trid tinkellem id-dadi qabel nitlu on stage fil-final u d-dadi kien kien irranġa. Irranġa. U meta rranġa d-dadi kien super proud jgħid il-kulħadd. li kien hemm ukoll il-gazzetti kbar ta' Sweden kienu niżlu Malta jiffilmjaw lill-familja tiegħi waqt li qed jaraw il-final ta' Idol ġo lukanda u Malta mela ħa jaraw eżattament ir-reaction tagħhom. Kont xempilt id-daddy qalli mur l-iljun qalli qalli dejjem hekk jgħidli qalli mur urihom. Niftakar ħriġt. L-ewwel meta kont ħriġt kien hemm sittax-il elf ruħ quddiemi u nara żewġt ibnadar Maltin hekk kbar. Għad dawn minn fejn ġew? Għax inti bħala artist tibda tara kollox. Eħe. Imma ma ovvjament il-performance tiegħek l-ewwel ħaġa, imma tibda tara kollox. Għad dawk il-ġiex ibnadar Maltin minn fejn u mhux żgħar ta' kbar hekk tħossok proud u sorry, tħossok proud, proud ħafna li pajjiż żgħir bħal tagħna xorta jirnexxilna nidru hemmhekk. U għamilta. Arbaħt.
U ftaħt bibien. Wow, eh? Wow, il-bibien li rnexxili niftaħ. Il-għawar li dejjem tibqa' inti ta' jiena dejjem.
Feet on the ground. Deqa ngħidha jien. Imma għalfejn għandi ninbidel jekk jekk il-karattru tiegħi huwa hekk. Bla sens jekk ninbidel għax anke jiena ħanħoss nistramp.
Mhux kulħadd jirraġuna bħalek, ta' ġifieri. Ma ma rridx inħoss.
Umli.
Huwa valur li inti tibqa' bil-karattru tiegħek ħa tieħu pjaċir along the, the way. Mhm. Li inti ħa tibqa' inti, jekk inti tinbidel għal xi ħadd ieħor jew minn għalik li ħa. Għax jitlaqlek għal rasek.
Sinjal li you're not meant to do that. Naħseb jien, jien naf. Jina kif jien ta' hekk, ma tantx. U wara pop idol Wara Pop Idol, kien hemm waħda mill-judges, għax jiena l-judges tiegħi ħadmu mal-crème de la crème tal-mużika globali, bażikament. Wara Idol kont tlajt Los Angeles, l-ewwel ħaġa li għamilt, biex niffilmja l-ewwel music video tiegħi. U kont qattant wieħed mill-icons tas-songwriting li huwa Desmond Child. Jien suppost kelli ninżel lura ma bqajt għandu. Allura letteralment kien ikollna sessions kontinwi ta' songwriting dan ħadni taħt il-kappa tiegħu, ġifieri qed ngħid Desmond Child huwa l-bniedem li sab il-Bon Jovi, Aerosmith, Ricky Martin għamlilhom is-songs bħal Livin' La Vida Loca, kollha dawk is-. Wow. Għandek dik il-mekka ta' Titkellem il-mekka tal- ta' ta' songwriting persuna.
u persuna li ħadni taħt il-kappa tiegħu. Letteralment il-villa tiegħu ifhimni fiha daqs. Nista' nimmaġina. Daqs
ħafna, ħafna fiha. U eh, letteralment dejjem inħossni xxurtjat li ġraw li daw l-affarijiet u mbagħad meta rġajt inżilt Stockholm. Stajt mbagħad nibda nikteb u niproduċi jiena, stajt nieħu dak il-ftit li tallimt U nagħmel dawn l-affarijiet kollha, però qabel ġraw ħafna affarijiet, pereżempju, waħda mill-judges li għenitni kienet tatni dak iż-żmien kien popolari High School Musical. U kienu biddlu lill-artist prinċipali u daħlu lili qisu l-West End ta' Stockholm biex niftehmu, ta' Sweden. U niftakar, l-ewwel darba li mort biex nara dan x'inhu, Kienu tawni l-iskript, għattej, għattistri, għamu sabiħ dajn, għatt namlu. Tani l-iskript u kien kollu bl-Svediż. U dik insejt lajlek tal-Svediż, għax jena ma konx naf. Ma konx naf, pero bdejt istudjaħ. Jena studjajtu l-Svediż tal-limtu waqt il-program ta' ta' television taf kem kont inħawat. u ngħawwad, jekk pereżempju l-presenter jgħidli xi ħaġa u nirrispondih xi ħaġa letteralment bil-kontra jew m'għandix x'taqsam. U nisma' n-nies jitqu ngħid u hija dawk qed jiggustawni, mur ngħidlu jien naqas jien stess ma kont naf xi ngħid. Imma erbaħt. Biex ħaġa tajba naħseb għadd. Along the way, jekk toqgħod tinnota anka fuq l-episodes li hemm rekordjati, l-Svedis tiegħi dejjem għamel progress. Ġifieri dik kienet il-programm fih innifsu kien il-progress tiegħi fl-Iżvedis li llum nitkellmu isu l-Malti. Tant li anka bih naħseb ġieli. Għax kuljum jiena nitkellem mal-kollegi tiegħi li huma Żvediżi. Ah. Ovvjament jiena xogħol tiegħi huwa kontinju ġol iżvezja għalkemm noqgħod hawnhekk bħalissa. Però iva nfetħu li ħafna bibien fejn jidħol touring ta' kunċerti. Għax kontettajt fuq il-music għamilt Meta tawk l-iskript kien bl-Iżvediż. Kien bl-Iżvediż.
U domt sentejn tagħmlu dak il-musical. Mela, mela, mela, mela, mela, mela.
Għamilna sentejn nagħmluh. Mhux dik, dik xi ħaġa li hawn Malta nkun nixtieq li nagħmel meta nagħmel musical, inkun nixtieq u jdum iktar. Għax pereżempju meta għamilnih barra għamilna sentejn, letteralment għamilna season ta' sena nagħmluh ġo Stockholm. U mbagħad dorna l-Iskandinavja kollha bih. U niftakar dan il-musical kien letteralment fuq il-basketball u teenage years u romantiċiżmu u affarijiet. Biex nitgħallem il-basketball, kienu ġabuli player Amerikan mill-Clippers, mill-NBA tal-Amerika biex jgħallimni. Biex jgħallimni. U kien għax tad-daħk. Kien għamel, qas naf kemm kien għamel, xi tliet xhur, għamel is-sajf sħiħ hawnhekk biex jgħallimni. U. To shoot a hoop. To shoot, le, nagħmel it-tricks, nagħmel il-push-ups fuq il-basketball. Għax taf tagħmel it-tricks inti u bil-ħaq. Kont naf. Ġibu li l-basketball, please.
Rajtu iċċi. Kont naf nagħmelhom. Fil-fatt hemm hemm clips tiegħi u kien hemm ħafna choreographies bil-ballun. U kulħadd trid jagħmel l-istess ħaġa bil-ballun, jekk għandawruh il-ballun, Titniżżel id-subgħajn. Kulħadd l-istess! Wow!
Ġieli ta' kien hemm jiġifieri drabi fejn il-ballun spiċċa faċċata. Imbagħad imma.
Oops! Ejja, vera. Imma biex ta' Memorji sbieħ. Memorji sbieħ ħafna. Ħafna.
Imbagħad it-turjaj ta' minn xi 600 kunċert mal-Iskandinavja kollha pereżempju. 600 kunċert. biex nagħmel promotion fuq l-album konna mmorru ġo shopping centrums, shopping centre, centrum bl-Iżvediż, sorry, shopping centres. Kienu letteralment. U shopping centres hemmhekk ikunu xi ħames sulari. Kbar. U kbar.
Allura kont nidħol ah. ġo ġo daw shopping center kienu jkunu jafu li ħajkun hemm jiena, kienu jkun hemm ovvjament il-banners u affarijiet tiegħi. Ah. Nies imballat bin-nies kelli kien ikolli xi erba' securities miegħi ara vera ma rixaj come across li jiena xi data. Imma daw affarijiet vera bis-sens, eh? eh. Kien ikolli erba' securities. Biex nidħol fuq il-palk kienu iġorruni hekk, rasi l-isfel. Eh. Rasi l-isfel. U n-nies jaqbdu li t-t-shirt, iqattgħu minnhom u hekk. U s-securities intu rajt intu rajt, jien vera kont nieħu baż, vera kont nieħu gost jien, kont ngħidilhom ejja nerġgħu nagħmluha. Kont ngħidilhom aħer konna żewġ t-shirts ħalli nerġa' nagħmilha għax kont inħossni isni letteralment daw il-kbar. Celebrity ju. Celebrity ftit żgħira ta' fej il-kbar net. jiġifieri, imma I tasted it, dik il-ħaġa, u dak il-ħaġa li tara, jaħasra, tfal ta' kull età, mhux jidolizzawk, imma you are their role model. Ara jien dejjem pruvajt dejjem ngħaddi messaġġ sabiħ anke lit-tfal u fimt, lil kull min kien isegwini, allura dik hija esperjenza sabiħa, eh. U daqskemm kelli esperjenzi. Kelli ħafna, ħafna esperjenzi sbieħ. Inkredibbli.
Illum il-ġurnata forsi ftit jafu x'tagħmel illum il-ġurnata, inti illum il-ġurnata. Għajdilna nara x'tagħmel. Ara jiena għaw Malta, ehm, ovvjament in-nies Jafuni. Kantant. Kantant li għandi l-band, inħobb ovvjament nagħmel entertainment, tiġijiet u affarijiet ġifieri dawk verament nieħu pjaċir nagħmilhom, letteralment. Però jiena wkoll nikteb u nipproduċi, ġifieri nikteb il-mużika u kliem u nipproduċi l-mużika. mat-tim tiegħi li llum il-ġurnata nħossni xxurtjat li nsejħilha l-kumpanija tiegħi ġo l-Iżvezja għal artisti li hija daqsxejn stramba di, Ġappuniżi, l-iktar fl-Ażja. Jiġifieri apparti milli nikteb u nipproduċi għal artisti Ġappuniżi nagħmel sigli ta' cartoons, nagħmel scores ta' films u apparti li għandna l-istudios ġewwa l-Iżvezja, nista' ngħid li għandi sitta, actually kważi seba', iffirmati miegħi, seba' producers iffirmati miegħi mal-kumpanija tiegħi biex naħdmu għal dawn l-artisti. Inħossni vera x-xurti għad Malta. Jiġifieri inti tikteb bl-Ingliż?
Jien nikteb u nirrekordja bil-vuċi tiegħi ħalli jkunu jafu ovvjament il-melody line tagħha, it-top line jgħidulu. Imbagħad huma jagħmluha, jaqilbuha? Huma jaqilbuha bil-Ġappuniż. Imbagħad huma jaqilbuha bil-Ġappuniż. Mela, issa, eja nitkellmu naqra. Il-Ġappun hija huwa pajjiż Ara. Enormi. Meta tnajdlek tidħol li song ġol Ġappun. Eh, kemm ikun hemm li tefaw song biex forsi tintażel? Ġili jkun hemm iktar minn xi 12,000.
Wow. Ġili jkun hemm ħafna ta' għax ikun hemm ikun hemm globalment, ikun hemm ikun hemm. Kulħadd jitfa' tender.
Eżatt, ikun hemm il-kuntatti kollha tal ikun hemm il-kuntatti kollha globali tal-publishing company l-kbira. il-bands u l-artisti. Ejja niftehmu hekk ara. Huma massivi bħal BTS. Eħe, huma ħanajdlek l-artisti li tara pereżempju, ejja ngħidu l-artisti li jaf kulħadd, Lady Gaga. Aha. Jien naf Freddie Mercury, dawk. Dawn huma l-artisti Jiena fejn jidħol Ġappun l-iktar però. Eħ, mela. Li huma mega mega popolari ġewwa l-Ġappun. Li jammontaw għal dik il-popolarità ta' dawk in-nies l-artisti li għadni kif semmejt. Inti you're comparing jiġifieri. I'm comparing.
You're comparing. Li daqskemm Lady Gaga hija famuża madwar id-dinja. Eżatt. Dawn l-artisti Ġappuniżi. U Taylor Swift. U eżempju Taylor Swift. Justin Timberlake. Tafala u ħanajlek. Eh, eh, għalfejn. Għax qbistom darba.
Vera, xi ġifieri kif? Ara, dak. Bil-kanzunetta Ġappuniża tiegħek ġol Ġappun. Globalment. U global.
Wow.
Globalment. Ara, l-ewwel toħroġ fil-ġapp. Taylor.
Alza la vista. Dak kien hemm grupp minnhom, minn dawn li ħdimt għalihom, jismu Araxi. L-ewwel ħarġuha song minn tiegħi ħarġuha bħala single. Din il-kanzunetta għamlet il-way tagħha fl-album. Imbagħad ħarġu d-double album. Dan id-double album globalment, kien hemm waħda mis-songs tiegħi, globalment bħala sales tela' l-ewwel, warajna kien hemm l-album ta' Taylor Swift, u waraja kien hemm JT, Justin Timberlake, li ovvjament ħadna tri Grammys tagħha. Ah, le, le, le, le, le, le. Inti fi fatt kellek xi 18 number ones? Le.
Ux, le, tingerfex? 26.
Sorry! Sissa kellna 26 number one most sold albums ġol Ġappun. Ġol Ġappun. Ġol Ġappun.
Jiġifieri bażikament dak li nagħmel jiena. Nagħmel dak u ovvjament iva. Well done.
Hija esperjenza li ġietni b'ċikka, kont naħdem ma' publishing company oħra dak iż-żmien u insertajt qiegħed fil-pre-party tagħhom, party kienu għadhom kif jiftħu l-istudios, kont qiegħed hemm at the right time, Għamilt song ma' wieħed li eżattament bdejna naħdmu flimkien jiena u Joe Dill Publishing Company. Għamilna l-ewwel song għax kombinazzjoni kien hemm l-owner tal-Ġappun kien qiegħed hemmhekk qalilna biex naħdmu u niftakar għamilna din is-song u telgħet l-ewwel fil-Ġappun. Kienet bih u dawk physical CDs eh, 133 thousand jew 130 xi ħaġa thousand l-ewwel waħda li kelli, telgħet number one ġol-Ġappun. Għadna l-Allu aħna. Ara jien. Jien qatt ma beħħejt daqshekk albums f'ħajti. Fhimt? Ta' Sweden kont nabeħħejn għax. Taf x'jogħġobni minnek? Li inti tagħmel l-affarijiet għax ituk pjaċir. Iva.
U
ħa ngħidha bl-Ingliż għax mhux qed tiġini bil-Malti. You don't attach any expectations to it. Le.
Tamilha minn qalbek. Tamilha vera ttik pjaċir. U mbagħad li jiġi Merħba bih. Qisek mhux tagħmilha għax irrid irrid li din mbagħad issir hekk u hekk, tagħmilha hekk għax għandek vera mħabba lejn dak li tagħmel. U meta jiġi dak il-punt li nibda nara li rridu jsir hekk hekk u hekk u mbagħad insib lill-mara tiegħi. Fil-fatt xtaqt nagħlaq naqra biha għax baqgħalna ftit minuti. Insib lill-mara tiegħi li terġa' tniżżilni lura fid-dinja u tgħidli tinsiex li inti bit-talent tiegħek Irnexxielek tagħmel hekk, hekk u hekk. Hawn min qed ibati ħafna biex jasal u inti rnexxielek tasal, ġifieri ħudha step by step l-affari. U hi, hi r-rock tiegħi, il-mara. Li lili ġġagħalni nibqa' dejjem kif jiena wkoll.
Int kemm ilek miżżewweġ issa? Issa miżżewġin ilna mill-Diċembru li għadda, eight months. Eight months. Tmien xhur ilna. Malna flimkien ħames snin. Tqajna fil-birthday tagħha. Għat ngħidlek eh, kemmi tal-ġen. Dik ħanajdlek jina nemmen li l-omna t-tnejn li aħna laqqawna u kella tgħaddi minn ħafna. Imma il-will power li għandha Marija u l-imħabba li turini Marija lili, ovvjament hija reċiproka. Imma l-imħabba li turini hi hija mħabba li jien, mhux għax kont naraha f'ommi, mhux għax imħabba ta' omm, imma hija dik it-tip ta' mħabba li ma ssibhiex kullimkien. Taf kif? Anke b'ħarsa tinduna li tħobbok, u dik hija l-isbaħ ħaġa. U l-isbaħ ħaġa li nqum magħha kuljum, tgħidli Għawdxiżi. Imma għax meta tgħaddi, meta.
Tapprezza. Meta tgħaddi minn ċerti affarijiet, tapprezza meta ssib 'il xi ħadd li verament, verament jixtieqlek il-ġid u jixtieq, u jħobbok. U jħobbok verament, ġenwinament iħobbok. U ġieli naraha jkollha ġranet li ma jkunux mis-sbieħ, pereżempju, imma tiġi d-dar. U ovvjament jiena nipprova nagħmel li nista', pereżempju nsajjar u nagħmel u hekk. M'għadekx taħarqu imma l-ikel. Issa le, xi darba nsajjarlek għad tkun taf xi darba hija għandna u. Jiena niġi taf.
Le, le, le, dak tgħallimt minnu. Imma kif taqbad tgħid? Dejjem dejjem titgħallem fil-ħajja plus li nirringrazzja l Alla li ltqajna għax at the end of mhux at the end of each story imma dejjem sabiħ li jkollok il xi ħadd li jkun hemm għalik. U llum il-ġurnata fuq dan biex nagħmel recap ta' kollox, missieri hija hemm ukoll għalija. Imma l-mara tiegħi hekk hija xi ħaġa hekk taf kif. Meta ngħid hekk jien ta' hekk hekk, imma għax ma nsibx kliem tant kemm min kun rrid ngħid kelma sabiħa fuqha. M'hemmx kelma, naħseb għadhom ma vvintawx dik il-kelma li ngħidha. Mhux biċċajt qed ngħidlek, tant kemm tal-ġen.
Proset. Jiena vera nawguralkom. Thank you. L-imħabba kollha tad-dinja. Vera grazzi Kevin li qsamt da kollu magħna għax għadtlek jiena li nixtieq inkunu nafuk naqra iktar mill-viċin u naħseb anke min jarak japprezzak iktar illum il-ġurnata għax ma jarax biss eh, dak Kevin li rebaħ Pop Idol, Kevin li mm. kanta, Kevin li għadda minn ħafna tbatija. Imma
Grazzi lilek. Sors ta' inspirazzjoni għal ħafna nies, Kevin. Grazzi.
Proset. U ġieli jibgħatuli nies ukoll, ta' jgħiduli pereżempju, għax niddeq inkellmek int, toqgħodux tiddejqu tkellmuni. Aħna għalhekk nidhru fit-television ukoll, li kieku sibt xogħol ieħor. Eżatt. Jiġifieri jekk tridu tkun tkellmuni, jiena gost nieħu. Grazzi lilek, Mel. Grazzi ħafna. Mela, jien għalik għandi fwieħa. Ara. Tajjeb, eh, ta' Banderas, The Icon, grazzi lil Taxbix Perfumery. Grazzi. Għandi ukoll għal Valletta Glass, naħseb togħġob għal Marija di. Żgur. Tajjeb, ħa npoġġu ħel. Il-lallu. Tajjeb. Wow. All right Marija, togħġbok? Tiddeċidi fl-imkamra ħa tpoġġiha? Il-lallu how nice, thank you. U għandi hawnhekk trattament Grazzi. Oh, Għax pers li bizi ħafna. Taf kif għandek daw il-60 minuta, whatever, ta' eh? trattament.
Mur hu pjaċir. Grazzi ħafna. Uħu l-Marija miħa.
Definitivament, grazzi mill-qalb. Thank you, Thank Kevin, ħat ħafna pjaċir nitkellem miegħek, ħafna, ħafna, ħafna.
U vera nawguralek Thank you. Grazzi lilek.
Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja l-sponsors personali tiegħi lil Gabby Vella għal makeup, il-Hair by Allison, il-Morgan għal ħwejġ u Luxonas Asset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jum iġjub lilkom minn Majoka Spaz, Dacia Malta. Amrita Footcare and Wellness Centre. Valletta Glass. Pizza Hut. Ferrara Casa. L-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi.